Thobela. Ke a le dumediša, ke a le amogela, ke a le lotšha mo go semoya ka Dr. Makgabo. Gomme ke amogela le ba ile gore ke mathomo ba tsena mo lenanong la rena. Ke re enwa metsi le nabe maoto le ipsine ka taba tše ke le tshwaretšego tšona. ke kgopela gore le re ge le ipshina ka taba tše le se ke la lebelela go subscribe la like my page la kgotla le notification bell eoe la share le di-video tša ka le batho bao le gore le a ba rata ke a le leboga today ke rata go share le lena di-science tše 15 tša go bontšha gore a na o ka ba o ena le mpho ye re bitsang gore ke clairsentience Clairsentience Gift. Clairsentience ke mpho ya maikutlo a e leng gore ke maikutlo a go sensa dilo. Ra tseba gore motho wa go ba le dimpho tša semoya go na ba bangwe ba very strong ka ka ka ka go fila dilo ba bangwe ba very strong ka go kwa dilo akere ba bangwe ba very strong ka go sensa dilo jwale le jwalo Okay? Um, di-signs tše 15 tša go bontšha gore o na le clairsentience gift goba o na le dimpho tša maikutlo a go sensa dilo. Ya mathomo, o kgona go sensa di-emotions tša batho, o sensa maikutlo a batho.

o mongwe wa babja mmele o wa lwala a phele gabotse o na le di-high blood o na le malwetse a maitseng o mongwe o rema ke tlhogo o mongwe o na le mathata o mongwe o na le ebile a ke motlhong mathata a ditšhelete o na le di-stress depressed jwalo le jwalo wena jwale ka motho e le o na le mpho ya go sensa e re bitša re ke etle sentience o tlo sensa mathata batho ba le ka mokana ga ona o tlo a fila mo go wena so gantši mpho e ke mpho e le gore gantši batho ba ba e le gore ba na le badimo ba le ba mandao e le go badimo ba metsi ba experience dilo tša mohuto mo so so o kgona go tseba le e le gore o kopana le motho a kere le ka motho la sa tla go botsa gore gape jaaka šetšešetše already o setse kgona go bona gore motho today mm -mm, ga se yena wa, wa, wa, wa, wa sensa o sensa di-feelings tša gore motho today ga a gabotse o ka rona le mathatanyana goba o na le selo se le gore se mo tshwentše number two o kgona go fila presence ya spirit o kgona go kwa le tsheo tsene ka morumo goba o dutse o itee ka montlo goba gana mo tla ba o le gona ge e le gore go na le spirit se se itse mo gaufi le wena e ka ba spirit sa badimo ba gago e ka ba spirit se e le gore ga se sa badimo ba gago ke spirit se se lokilego sa ke phetela goba motlho mongwe ebile ke spirit sa o se bega botse a negative energy o kgona go e fila gore ae mo go na le something mo go na le something go no tsena fela ka rumo wa fila gore ae ka mo ke tsenang ka ona ka mo a wa gabotse ntho e leng ka mo e kotsi wa e fila wena nthowe ge dilo tse dimpe di tlo diragala wena o setse o setse o di file goba o setse o thoma go di sensa gore go na le ntho e nngwe e mpe ye e le gore e sa tlo diragala ka nako ngwe bile o ka botsa batho ba re išwa tsa re keng di mpotsa gore mo go na go tlo tlhaga something sa o se bega botse batho ba bona o ka re wena wa raloka wa joka ntho ke nnete ya tlhaga ba boa o batla go wena ba botšha nna wena o tsebile jwang ke mpho ye le gore wena o na le yona mpho ye le gore wena o e file ke mangelo e a gago number four dimutsi tša go di na le go tšhentšha tšhentšha di tšhentšha kgafetša kgafetša gantši di tšhentšha ke environment goba lefelo le le gore o tla ba o le mo go lona go ka kgwetša e le gore motlho mongwe batho ba le bona ba nang le bona go na le ba e le gore ba kwatile then automatically le wena ka baka la gore o sensa di-emotions tša batho bale le wena energy la bona you ile go affecta automatically o ba ka mokgola ba leng ka gona goba le e le gore a se batho bale ke lefelo le la o leng ka mogare ga lona motlho mo go na le nto e nngwe e bete sa le ya diragala kgale motlho mo sa le ba go a bolaiwa motho ka mona romong e o leng ka mogare ga yona so and then because o tsene ka kua o tlo e fila energy ela sale ya diragala ela empe ela go sebe gabotse ntho e, e tlo e, e tlo affecta dimutsi tša gago e affecta maikutlo a gago wa kgotse le gore bo thabile ka sepitinyana o thoma go ba ka mokgwa mongwe ga o sa thaba kore ntho ela motho ela a beng a e fila nako tše a ba bolaiwa wa e fila yona ntho ela ka nako ngwe le e le gore ke pain o kgona go fila pain ya motho ola so o ba le go change change mo moyeng wa gago le mo mmeleng wa gago ga o rate go ikhwetša o le ka gare ga batho ba e le gore ba, ba, ba, ba, ba tletše too much ka di-negative energy kudu ka e le gore di-negative energy tšela le wena di sa tlo go affecta as wena o e na le mpho ya maikutlo a go sensa di-emotions le di-feelings tša batho so wena gantši o rata gore o be mo e le gore go tletše lethabo a gona di-negative energies ke mo e le gore wena ke- o ke nyaka gona

a ke re mohlomongwe o rata go lebelela di-tv disopi o lebeletše sopi etse goba o lebeletše movone o lebeletšeng go tla phate e le gore e koša bohloko motho mongwe o direla ke some se sengwe goba motho la ebile wa lla o tlo ke kgwetša le wena ebile o lla le motho ola kore ntho e le e diralang ka mola ya go thatšha let's say o lebeletše yona soap yone o e lebeletšeng and then ya ba gore go na le motho o mongwe o dirile o mongwe selo se sempe ka mola tv and then go ka ra film ene wena o e lebeletšeng ya ba ntho la gore ola a dirileng o le mongwe ntho e mpe o kgopela o kgopela ola mo dirileng ntho e mpe o mo kgopela tshwarelo the minute motho yola ke iša fase a ke kokobetša a kgopela tshwarelo ntho yola e tlo go thatša o ka bona dikeledi di tlala ka matlhong a gago ke ka mokgwa o leng ka gona number, number seven ga o rate go theeletša ditaba ga o rate go theeletša ditaba ke nna owe dilo tša tshwane di tlhokanela tsela ei a ke di rate ditaba ga se na motho o theeletša ditaba ka baka la gore di a nthatša ge e setse kgotso nako tšengwe o theetse ditaba o ikwa ka batho ba e le gore ba dira corruption ba utswa ditšhelete ba benefita ba le teye ba ba le mofase ba sokola batho ba sokola batho ba kry mebereko ka baka la tšhelete e le gore di a utswiwa batho ba bangwe ba kgone go kry-a mebereko kore dilo tša mohuto moso wena kore di a go affecta gore why mare batho ba ba dira so why ba swantse gore ba utswe mola e leng gore tšhelete ye ge company e bereka gabotse re tlo benefita rena batho ka moka metlhagase e ka se ture meetse a ka se ture dijo di ka se ture kore dilo tše di so kore di a go affecta so ga o rate go lebelela ditaba kudu mo e leng gore go a lwewa

motho e ka ba o mo tseba goba motho e ka ba e le mathomo o kopana le yena immediately di tlo go botša gore aa motho no o seke wa ralokela kgaofi le yena ga se o mo botse ga a na pelo e botse goba ga a tshepagale a ka tla a dira lo jele gore o tlatla o tlo kwa botlhoko so kgona go fila ka sepiti gore motho o na le pelo e nngwe motho a nyakega o bo gore o dutše o itee ka nako o ipotše gore o bone o ka re wena mebona le o nang la batho dilo tša go se tsebalege santhe fa go sowe ene gantši batho ba ba sentience gift e kudu ba kgona go sensa le bathakati go setswe wena le this gift and then o le gaufi le motho e le gore wa seleka wa loya immediately di tlo go botsa gore motho wa loya di tlo go botša o se ka nana gore wena o naganela batho dilo tše dimpe go jalo ke mangwele a gago ka mokgwa e le gore wena ba go file mpho ka gone ke ka mokgwa e le gore wena o tlo bona dilo ka gona number nine o trusta di-feelings tša gago o trusta di-senses tša gago o trusta di-thoughts tša gago o trusta intuition ya gago

o ke kgwetše le gore wa emelela ka speed go ka kgwetše le gore wa sepela o ya kae kae parting kae kae immediately intuition e le ya go botsa gore o seke wa ya ebile o ka se tlho o botšiša nna kganthe why ke sa tshwanela gore ke ye ebile o ka se e doubte ebile o ka se tlho nana ka monate wa molao yang immediately o tlo bona o tlogela gore ai a ke saya o botsa batho ba le gore a nka sa kgona go tla one two three four five le ge le roka se ba botse rena why o sa tle mara o tlo no kwa e le gore wa kgotsa o fila gore moya wa gago o ikwa gore moya wa ka ga o sa dumela o trusta moya wa gago ge moya o go botsa gore o seke wa dira so ga o dire ge moya o go botsa gore dira so wa dira ke ka mokgwa e le gore wena o na le trust ka gona ke trust ya tlhago ye e leng gore wena o na le yona okay number number ten number ten o kgona go sensa motho wa go loka o kgona go sensa motho wa pelo e botse o kgona go sensa motho wa go se fele pelo immediately fela ka go mmona o kgona go sensa so go ka re o e na le this gift o kgotse e le gore dilo tše ka moka tsona go bontse o gola di be di tlhaga mo go wena mara wa kgotse e le gore wena ke kgotse e le gore dilo tše ga o sa dikwa le go dikwa ga o sa di fila le go di fila ge ge ge intuition ao e go botsa gore o se ka dira so wena wa kgwetsa wena o dirile o no tseba gore something ga se right o tseba gore gift ya gago e, e tswalelegile e blokile so bona gore o berekana le yona wa e bula okay number 11 ga o rate o ikhwetsa o tletše mo e le gore go tletše batho ba bantši kudu ga o rate di-crowds mo e le gore go tletše batho ba bantši kudu ga o rate go ema di-line di-line tše tše teletsele tša ka dipankeng tša ka dishopong ga o rate go di ema kore o fitlhile mola o kgotsa go ena line e teletsele o fela fela pelo ebile o motho e le gore o ka sepela wa raye ke tla boa gape neneng rather o sepele o tla boa motlhang o tseba gore ka matšatši ke a tseba re ka dipankeng a gona di-line ya ba gona o yang o phetha tšeo di phethago ke ka mokgwa o leng ka gona o se ka makala rona wa e wena o le so ke ka mokgwa o leng ka gona ga o rate lefelo le e le gore le tletše batho ba bantšhintšhintšhintšhi number twelve okay number twelve e sa lo tshwana le number eleven number twelve e bolela ke setse ke file example ka yena ke le ya go ema di-line tše di telele

ge o tsena ka mo kitchen o hwetša go ena le batho ba ka motseng owe immediately le ge ba ka re ba go bona ba tshega ba thakgala mara immediately wena o kgona go fila goba o kgona go sensa energy ya bona ya before wena o etla gore na ka mona motsela go be go diragala eng a ke re motlho mongwe kgotse e le gore ba be ba ba ngangišana goba motlho mongwe ba rogana ka mantšu a kere ba elwa ka mantšu ba sa kwane go na le ntho e le gore ba e baka goba ba e lwela ka mantšu so immediately go seno tsena kgotsa e le gore motlho mo ba rile kwa re okay motho wa tsena kwa gate ba nang ba kgomola and then go kokota lebating ba re ka gare wa tsena go seno tsena ba thoma go thakgala-thakgala ba nyako go bontšha gore bona ba kwatile bona ba lwa ba no thoma go no pretenda ba tshega-tshega le wena ka gore ga ba nyako gore o tsebetse ka malapeng a bona but wena immediately ka baka la gift o nang le yona o tlo e feela gore ka mo something a se gabotse ka mo moya o leng ka mo motseng a se o mo botse go na le moya wa ntwa o tlo e fila ntho okay number 14 o kgona go ba motho wa go notice di-change tša di-temperature ka sepiti-sepiti wa inothisa gore ka kgwetšele gore okay go sele gabotse mara ya re ka sepitinyana wa kgwetšele gore go tlo pipa maru wena before ebile a ka pipa o tla ba setse o fitše mo mmeleng wa gago gore no weather e ya change weather ga e sa le ka mokgola before batho ba makatla ba bona ra jale maru a thibile o kgona go e file ka sepitinyana ge pula e le gore e sa tlona o setse o e file ka sepitinyana rai pula e tlona ye tla pula ene ke nnete pula e tlo na ene ebile o kgona le go fila gore na pula e tlo nang ke pula mohutamang ke e botse goba ke kgogola moko ke pula le ya o tlotla ka magadima ya o tlotla ka moya ya o tlotla ka ka sefako jalo le jalo o kgona go e fila ka sepitinyana le gore na pula e tlo na nako e kaka o kgona go e fila ka sepitinyana ra ye e tlo na today not gannyane ene ge e le gore na le mpho e so and o kgona go fila di-weather tša mohuto e le gore o kgona go fila gore pule ga se pule e botse ke pule e le gore o tlo kgwetsa ebile e tsena ka dintlong e, e dirang e, e, e na ka moya e re senyetša šomiša maatla ao a thapelo o filwe maatla a thapelo kwatama ka dikhuru o rapele o tla bona le ge e, e le gore maybe ke mmamogašwa wa feta goba keng A ka se go re mo o leng gona, lefelo le o leng mo go lona, go yo rapela, a o- a o tšhireletše wena o itee. O tšhireletša le batho ba o agileng le bona, baagišani ba gago. Gana mo o agileng gona, a go na le ntlo e tee e le gore lesenke la gona le ka wa? A go na le ntlo e tee e le gore e ka tšea ke rufu? A go na le mohlare o motee o le gore o ka wa? Ka baka la thapelo ya gago. Number 15.

nako ngwe kgotsa o ikwa kare o kwa go tonyanyana so and not, not mmele ka moka nako ngwe e ka direla mmele ka moka kgotsa go fiša letšatši la fiša mara wena ka sepitinyana o kwa o tonyanyana a kere ya kgona gore o e dire mmele ka moka nako ngwe e ka no dira mohlomong le se mo sefatlhogong sa gago wa kgotsa mohlomongwe a ke no fa example wa kgotsa maybe go tonyanyana mola o tlo no go kwa ka mo lerameng a kere maybe la ka mo go left o no ka no re ke badimo ba ka ba mprashaprasha motho eh, lengwelo ile ka le le le mo gaufi le nna le eme mo gaufi le sefatlhogo sa ka le eme ka mo saeteng ya ka ka go left ke ka mokgwa le o tlo ba o fila ka gona so ke tšona tšeoe bagagešo ke kgopela le di lebelele dintlha tše tše fifteen tše ke le fileng tšona and then o tšee o thike one by one ye e leng gore wena wa e fila goba mohlomongwe le re gantšwa ga o e file ga e o diragale le mara wa tseba gore ge ke be ke gola ntho e be e diragala so go ra gore ge e sa diragala so go na le ntho e le gore e tswaletše it's either o tlo checka dijo tse o di jang gore ga se dijo na ga se di tswalele tše dingwe tša di-chakras tša ka na number one number two o checka gape le taba ya cleansing ke neng la mafelelo mo e le gore ke ke tlhwekišitše goba ke ile ngakeng goba moprofeteng a ya a ntlhwekiša a ntira cleansing gore tšona di-gift tše tša ka tše di kgone go bulega as long as o sa dire cleansing dilo tše ke di balang ka mokana ga tšona di a tswalelega di a tswalelega gore gore wena ga o sa dira mmereko wa gago e le gore badimo ba ba o romile gore o tlo kgone go dira mo lefaseng ga o sa kgona go o dira o tlo o dira jwang o tlo phološa batho ba bangwe jwang ge wena mo mmele wa o se gabotse number three ebile e ka no ba e le e le ntho e gore ge di tswaletše le le so wa kgotsa le di tswaletše ke meleko a ke re ge batho ba ntse ba foša ka meleko batho ba loya ba foša ka meleko ba re ba dirang meleko ela e tswalela dintlha tše ka mokana ga tsona because ga ba nyako go bona o bereka ga ba nyako gore wena o ba file o ba sense nto ya gore bona ba fitlha gaufi le wena wena o tlo kgona go fila goba o sense gore motho wa seleka ga ba e nyake ntho nngwe Ntho le ba e dirang ke sephiri. Ya ba swabiša le bona. That is why bona ba ikhutiša. Ge nke e se sephiri e sa ba swabiši ne ba tla e dira phatlalatša. And then in number four. Number four, number four e ntšhabetše ba ga gešo. Number four e ntšhabetše gore na go sa dikwe e ka khosa keng. Okay. Le tšona di-energies, di-negative energies. di, di, go ka kgotšela gore o phela lefelo le lo le tletše too much ka di-negative energies and wena ga se wena motho wa fela o ke tlhoekiša obviously dilo tše di tla go affecta di tla go affecta let's se ka gago gabotse o thekgile motse and then mara kgotšele gore wena o tšea nako go ke cleansa mara every day wa sepela o ya mmerekong o tsena ka ra taxi le leng go na le batho ba le bantšhi ba e le gore ba tla ka di-energy tša bona and then go fitlha mmereko le gona go na le di-energy tše di itseng a kere ka gare ga di-buildings not tšelo di tlisitše ke batho ka gare ga di-buildings tšela o berekela le berekela mo go tšona wa kgotse go na le energy ngwe ya ye gabotse and then go diragala eng e khosa dilo tša mohuto no moso and then wena wa feletša o dirang o tswalelega e khosa gore wena o tswalelege o sa tlhola o sa kgona go fila goba go sensa di-gift tša gago goba melaetša e le gore badimo ba o fa yona wa sa kgona go e kry-a tšona di-senses tše ka moka na tšona ke a spiritual gift ke gift e le wena o e file ke badimo ba gago gore wena o tlo bereka so le so le so le so I am a king, I'm not a slave.